Croeso cynnes i'r cyntaf o gyfres sgyrsiau Gwyrddni. Um, mae Gwyrddni i'r rhai yna chi sydd ddim yn gyfarwydd yn fudiad sy'n gweithio mewn pum cymuned yng Ngwynedd ar hyn o bryd, dod â pobl o bob oedran at ei gilydd i ddysgu, i rannu, i gynllunio a gweithredu mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd. Da ni hanner ffordd trwy broses o gynulliadau cymunedol ar y funud mewn pump ardal, rhywbeth tebyg i yym gynulliad yy dinasyddion neu people's jury ydy cynulliad cymunedol, i ffeindio llais cyfunol a syniadau clir o'r ffordd ymlaen i'n cymunedau ni ar lawr gwlad. Mae 'di bod yn wych dod i nabod yr aeloda' yn bob ardal, yy dod i adnabod y cyfoeth o ymdrechion anhygoel sy'n digwydd yn bob man yn barod, a hefyd gwrando a dysgu am be' ma' pobl isio wbod mwy amdano fo, be' ma' pobl isio wneud yn ychwanegol. A yn bob un o'r ardaloedd 'ma ma' 'na themâu cyffredin 'di bod yn codi, felly yym Yn ogystal â medru cynnig cyfle i aelodau cynulliad ddod at ei gilydd, oedden ni eisiau agor e fyny i fwy o bobl, a dyna sut 'da ni 'di cyrraedd at gynnal y gyfres yma. Felly, tyfu bwyd heno, diwedd mis Tachwedd yn trafod ynni cymunedol, a i fewn i'r flwyddyn newydd Wedyn fydden ni'n edrych ar drafnidiaeth gynaliadwy. Uh, a bosib mwy ddilyn ar ôl hynna hefyd, ond uh, tair sgwrs i ddechrau ni ffwrdd. Um, a ie, yeah, ac arbrawf, dipyn arbrawf, di hwn arbrawf hefo defnyddio'r webinar, arbrawf hefo cael gynulleidfa i anfon cwestiynau i fewn trwy'r um, cwestiwn ag ateb Felly, ie, yeah, da ni'n gwerthfawrogi os da chi'n um, gallu bod yn amlieddgar, os diolch chdi bach yn od, a da ni'n croesawu unrhyw adborth ar iol o, o ran uh, sydd brofiad oedd o. Felly, um, heb i fi fwydro lot mwy, na i groesawu ein panelwyr ni heno. Well, welcome to our panelists tonight. Mae'n broses syml iawn. Mae gennym ni bobl gwych efo ni fan hyn sy'n gwneud gwaith arbennig mewn lot o wahanol lefydd. A da ni'n cael sgwrs bach, dwi'n mynd i ofyn cwestiynau, maen nhw'n mynd i ateb nhw. Um, a mae croeso i chi ofyn cwestiynau hefyd tra da ni wrthi, pan ni basio rhain ymlaen. A gobeithio bydd gennych chi ddarlun yy cliriach a fyddwch chi'n llawn ysbrydoliaeth ar ei ddiwedd o ran beth sy'n digwydd yn barod, lle fedrwch chi ymuno, lle fedrwch chi um, gael eich dwylo'n fudur, gobeithio. Um, yeah, lle rhan ni fwrw ymlaen. Croeso cynnes i Matt o fferm Hen Bant, Angharad, sy'n ymuno hefo ni o Bryn Refel. Uh, Mike. Dwi'n mynd allan siwr lle yn y byd mae Mike ar y funud. Uh, Lucinda hefyd. A uh, Franklin efo ni rhwng Bethel a Llanrug yn ffarm Tyddyn Teg. Felly, uh, da ni am ddechrau heno, yn dod gwmpas pawb, trio cael chydig o flas o Pryd wnaeth pawb yma ddechrau tyfu? Dach chi'n cofio eich cynheuad cynta? Dach chi'n cofio'r peth cynta i chi godi allan o'r ddeiar? Na i fynd at yng Ngharad gynta. Um, ha, o'n i'n meddwl am hyn jyst gynt. Um, Ie, yeah, mae'n cwestiwn, un o'r cwestiynau anoddaf i fi mewn ffordd, ond um, dwi yn cofio bod yn blentyn bach, bach iawn cyn ysgol yn sgwatio lawr a bwyta brocoli yn yr ardd. A oedd gyd 'di dechrau o fan'na rili. Yym so pan nesh i adael ysgol a mynd i deithio nesh i ffeindio fy hun yn isio gwirfoddoli ar gwahanol ffermydd a gweld sut oedd nhw'n gweithio'n wahanol. Yym ffermydd yym paramaethu a ffermydd organic, ffermydd biodynamic. a jyst cael gwahanol profiadau. Um, rhai lleol fel Moel y Ci ac um, Brithdir Mawr yn De Cymru. A hefyd, um, nes i ffeindio fy hyn fydda in the deep end a bit yn De Africa, um, yn indio fyny yn gyfrifol am tyfu bwyd i, i teulu bach um, am gyfnod. So, um, yeah, lot o dyfys profiadau bach. Dwi'n dod nôl i Gymru ac eisiau sefydlu rhywbeth fama. Franklin, what are your earliest memories of growing up? Earliest, early, well, uh, I grew up on a farm, but it was a livestock farm, we, but we had a vegetable garden. So I think my earliest memories of harvesting is just

So, oedd rhieni fi yn um, tyfu hefyd pan i'n bach. So wedyn, dwi'n meddwl, like, oh, mae pen fi yn blino siarad Cymraeg, so dwi'n mynd i siarad yn Saesneg. um, been speaking Welsh all day, so I, I get exhausted. Um, yeah, I probably must have harvested various stuff when I was little, but I never really got

trosolwg, os liciwch chi, neu mudiadau cenedlaethol sydd yn um, plethu trwy waith lot o'r siaradwyr, lle mudiadau paramaethu, uh, Land Workers Alliance, Sustainable Food Trust, um, y mathau yna o, um, o fudiadau. Felly ie, yeah, os ydych chi heb gael cyfle i ddarllen y pecyn eto, please gwnewch. Um, lot mwy o links i chi gael dysgu mwy. am y gwaith gwych sy'n mynd ymlaen yn fama a tu hwnt. A dwi'n siŵr bod fi ddim wedi cynnwys pawb, bob un tyfwr yn y rhestr yna. Mae yna gyfle i bobl gysylltu hefo fi os dyn nhw'n gwybod am fwy. I ni gael rili really trio tyfu'r darlun yma o yr holl dyfu a cynhyrchu bwyd gwych sy'n digwydd yn Gogledd Orllewin Cymru. So dwi'n synnu bob dydd gymaint sydd yna, yym, a dwi'n siŵr bod o'n tyfu bob dydd hefyd. Felly, pwy gan ni nesa? Um, Mike, so ti'n licio sôn am gwaith dydd i ddydd? Lle wyt ti'n tyfu rwan, efo pwy wyt ti'n tyfu? Yeah, sure. Um, so,

Nes ymlaen o ran ie, agweddau a gymddygiad. Mae'n ma dod i fyny reit aml yn y gwaith ni o ran, da ni'n gweld y newid sydd angen digwydd, a mae'n eitha clir i'r rhai sydd yn cael hi, the ones that get it. Ond ie, mae yna ofyn mawr newid ymddygiad, o ran diet yn arbennig, bod ma' ffordd ma' pobl yn byta yn mynd yn ôl cenedlaethau weithiau, lle er bod o'n eitha clir i lot o bobl bod byta llysiau a byta bwyd lleol yn syniad da o ran iechyd, o ran yr argyfwng hinsawdd, lleihau allyriadau carbon, mae yna lot fawr o gamau. er mwyn cael cymuned a cael pobl hefo ni. Um, ie, yeah, sa'n dda clywed beth sydd gan y gynulleidfa i feddwl am hynna, unrhyw syniadau am hynna, rhowch nhw yn y chat, neu fedrwch chi anfon um, cwestiwn. Mae yna link, mae yna tab ar draws y gwylod sy'n dweud Q&A. Jyst os gennych chi gwestiynau penodol i ofyn i unrhyw un, rhowch nhw i fewn trwy fanna. Um, Ie, yeah, mae yna un cwestiwn. Na i ddod yn ôl i hwnna yn y munud, dwi'n meddwl. Cwestiwn y chat. Felly, diolch Mike. A i ymlaen at Franklin. Franklin, uh, would you like to tell us a little more about... You're muted at the moment. If you take yourself off mute, Franklin.

Very tasty bread it is too. Oh, thank you. 'Sa neb 'di cael cyfle i fynd draw i Tyddyn Teg a blasu'r surdoes, mae o'n arbennig. Felly, Diolch, Franklin. Dwi'n ymwybodol, da ni ddim wedi sgwrsio fel Lucinda eto. Mae hynna ar bwrpas. Da ni wedi da ni wedi trafod yn barod bod ni'n mynd i sôn am y y tyfu bwyd sydd mewn codi fyny o'r pridd gyntaf, wedyn o'n i sôn ychydig am sut mae o'n cael ei ei ddosbarthu o gwmpas yr ardal felly. Dwi'n gaddo dwi ddim yn anwybyddu Lucinda yn y gongol. da ni'n dallt yn gilydd. Uh, Angharad, gen ti dipyn o wahanol hetiau ymlaen. Un ar y funud, ond sawl het gwrthrychol. Tisio sôn yeah, am hynny? Ie, mae yna kind of logic um, i'r stori. Ond ie, um, yeah. pan ddys i'n ôl i Gymru, nes i symud yma i Bryn Rhyfel, ac o'n i'n byw mewn tu teras bach, efo gardd bach bach, ond o'n i'n rili really ffodus i gael plot yn yr allotment yn y pentre.

bob un o ardaloedd gwyrdd ni. Wel ma' pobol efo gerddi bach ond ma' 'na rwbeth am randir dwi meddwl sy'n gymaint mwy na tyfu bwyd fel mae o'n creu cymuned mae o'n fatha ecosystem bach ei hun fatha microcosm a fel ti 'di sôn ma' hwnna 'di bod yn sbardun i chdi fedru mynd ymlaen i gymaint mwy o bethau. Sut mae'r rhandiroedd yn gweithio yn Bryn Refel? Um, Wel, um, mi oedd yna mond 4 neu 5 uh, rhandirwyr um, ar dechrau cyfnod clo, ond wedyn mae yna tua deg gwan, a mae'r dim ond lle bach ydi o, so mae'n llawn ar hyn o bryd. Um, a mae wedi bod yn wych y profiad o dysgu o'n gilydd, A jyst cael cof- cyfarfodydd bach, cael barbeciw bach bob hyn a hyn efo'n gilydd, a yym mewn ffordd hynna ddaru sbarduno ffurfio grŵp cymunedol i Bryn Rhyfel i dechrau plannu ar y verges a sôn am rheoli'r coed tir efallai a gwneud mwy efo'n gilydd fel pentre. So mae'n definitely fel yym Ie, fel, mae 'na fel sens o tir cyffredin sy'n dod â pobl at ei gilydd er, er bod ni gyd efo'n rhannau bach. Um, a obviously mae 'na galw am mwy o rhandiroedd. Um, a trwy'r prosiect plwyf dwi wedi wneud arolwg a mae 'na galw am rhandiroedd mewn sawl pentre yn yr ardal. So swn i'n rili really hoffi um, ie, yym, ecsblorio sut allwn ni gweithio efo'r cyngor neu efallai efo ffermwyr i rhentio ceia um, i weld beth sy'n bosib. Gwych. Ac yn fawr. Yn y pecyn gwybodaeth gath i anfon atoch chi pnawn 'ma, um, mae yna linc yn fanna i gyhoeddiad gan y Senedd. Maen nhw wedi rannu ynglyn â mynediad at asedau cymunedol. Felly, dwi'n meddwl bod pethau ar y funud chydig anoddach yng Nghymru nag ydy mewn um, yn Lloegr neu yn yr Alban o ran dod o hyd i dir. Fe, sut mae, os di criw o bobl sydd ddim hefo y cyfalaf, sydd ddim hefo yr arian i fynd allan a prynu pethau, sut maen nhw'n mynd ati, sut maen nhw'n dod o hyd i llefydd. Dwi'n credu yn Bryn Refael, hen ysgol oedd y caban, gath ei drosglwyddo i gorff cydweithredol, a'r tir o gwmpas wedyn wedi dod i greu elw i'r gymuned. Lleia, os 'di rhywun efo diddordeb i fynd trwy'r pecyn, dod o hyd i'r adroddiad, rhestr o argymhellion ydyn nhw ar hyn o bryd gan bwyllgor yn y Senedd o ran sut i wneud hi'n haws i gymunedau fedru meddiannu um, asedau cymunedol neu gael trosglwyddo asedau cymunedol i berchnogaeth neu ofalaeth. Yym oddi wrth gyrff cyhoeddus felly ie unrhyw un sydd yn barod i fynd amdani sydd yn ysu i gael creu gofoda yn eu cymunedau cymwch olwg ar hwnna yy a dilyn y datblygiada o ran be' ma'r llywodraeth yn mynd i gynnig fel cefnogaeth uh, a partneriaid eraill hefyd fel Cwmpas, uh, oedd yn arfer bod uh, The Wales Cooperative Centre, lle mae yna lot fawr iawn o gefnogaeth allan yna i bobl sy'n awyddus um, i feddiannu, gyfodau cyhoeddus ac gobeithio i ddechrau tyfu ynddyn nhw. Iawn, diolch yng Ngharad. Um, tra da ni sôn am Ie, perchnogaeth. Mae Franklin wedi cyffwrdd ar y model yn tyfu'n teg o ran um, bod o'n yn ofod gwaith cydweithredol. Um, Matt, would you like to mention something about the community supported agriculture, how that works? Yeah. um,

So basically, the door is always open and there's pretty much always someone coming through it. Yeah. You're muted, Lowry. I'm muted. Thank you. Dwi am ddod â liws i fewn i'r sgwrs rwan, lle tra mae pawb wrth i'n brysur yn tyfu a cynhyrchu, yym, a ma' 'na yn amlwg enghreifftiau gwych yn fama, ma' Tyddyn Teg hefo'u siop yn barod, ma' Matt a Hen Bant hefo eu bocs llysiau wythnosol, ond ma' 'na lot fawr mwy o dyfwyr yn yr ardal, yym, a ma' 'na ffyrdd eitha diddorol. difyr, uh, arloesol o ddosbarthu bwyd yn mynd ymlaen yn Dyffryn Ogwen. Sa'ch di licio rhannu chydig bach am y, am y mentra hynny hefo ni? Fyswn, fyswn ni. Um, yng ngwaith i ydi efo Cadwyn Ogwen. Dwi'n gos da chi wedi clywed am Cadwyn Ogwen, ond dwi eisiau chi gyd fynd ar-lein a sbio ar y siop sydd ar-lein efo cynhyrchwyr bwyd yr ardal i gyd yno ac ella mwy. Dyn ni'n hapus i gwrdd unrhyw un sydd isio rhoi eu cynnyrch yym o fewn 30 milltir i Dyffryn Ogwen, dyna be dan ni'n galw'r lleol. So mae'n ei- eitha agored hynna rili dydi? Yym so os ewch chi i double-you double-you double-you dot cadwynogwen dot cymru gewch chi weld bod gynnon ni fatha siop yn union fel bob siop arall dach chi jyst yn adio bob dim dach chi isio i'r fasged, talu a wedyn dwi'n dod a'r cynnyrch i chi mewn fan drydanol bob dydd Iau. So dyn ni wedi bod yn wneud hyn ers dipyn rwan, ac yn gweld, o'ch chi, dwi'm yn tyfu'r llysiau, um, a mae gennau gwsmeriad un ochr, a cynnyrchwyr bwyd yr ochr arall, so nid i'r gadwyn y trên sy rhwng y ddau, ac dan ni'n gobeithio bod ni'n hybu ein cynhyrchwyr ac yn cefnogi pawb yn lleol sy nid jyst yn tyfu llysiau, yym mae gennyn ni bobl, er enghraifft Cosyn Cymru, sy'n gwneud caws yn lleol, yy bob math o bethe gyn- a wna i rhestru nhw i chi os dach chi'n licio. Mae gynna i bwyd môr Menai sy yn dod â pysgod. Mae gynnon ni derw coffi sy'n gwneud coffi liqueurs lyfli. Tyfu Eryri fatha microgreens gin Sheena. Yym fferm Pandy, madarch Cymru, lle mae'r madarch yym anhygoel yma. a phwdwr umami enwog, sydd yn teg wrth gwrs efo Franklin a Lucy ac Alice, um, a crefftwyr fel Amser Al, Inc Pink. So mae ma, ma yna sgôp yma i lot o bethau lleol i ffynnu, ac wrth gwrs nath o gychwyn adeg y pandemig, fel oedd Matt yn sôn gyna, a thyn just, wow, mae rhaid i ni gyd wneud rhywbeth, mae... Um, Mae gennyn ni gynhyrchwyr sy eisiau cyn- cael eu bwyd i'r cwsmeriaid, a cwsmeriaid yn styc adre eisiau'r cynnyrch. So wnaethon ni ffurfio siop anlein a wnaethon ni blesio lot o bobl yn danfon y cynnyrch yma cyn i'r archfarchnadoedd ffixio'r broblem o roi slots i bobl. So, oedden ni ar y blaen adeg yn y, yn y pandemig yn mynd a cynnig lleol at gartrefi pobl oedd adra yn styc. A da ni dal i wneud bob wythnos, bob dydd iau, da ni'n mynd o gwmpas Dyffryn Ogwen i gyd yn, yn y fan drydanol. So, da ni'n dan ni yn caru ein cynnyrchwyr a dan ni'n caru y llysiau ac mae yna lot o um, brofiad yn dod yn hyn. Da ni'n gweld, un peth dwi wedi dysgu ydy bod yna neb sy'n gweithio oriau hirach na'r cynnyrchwyr bwyd yma. maen nhw jyst mor brysur. Os dwi isio iddyn nhw i wneud rhywbeth technegol, fel gosod rhywbeth ar-lein, dwi'n gorfod mynd i fewn i'r polytunnel neu i'r pridd a gwasod nhw yn plannu neu yn medu efo fy laptop yn dal i fyny efo nhw. Maen nhw jyst mor brysur. Mae caru cosin yn aml tan hanner nos yn y lleithdy yn gwneud caws. So mae wedi bod yn brofiad anhygoel cael cwrdd â pobl sy'n mor weithgar, sy'n rhoi gymaint i fewn i'r gymuned, i ddyfodol yn cymunedau ni, yn cadw cynnyrchu bwyd yn lleol i fynd. Mae e jyst wedi bod yn brofiad anhygoel da. Benig, diolch o galon. Yn ogystal â Cadwyn Ogwen, mae gennych chi Antri Pesta hefyd, eisiau sôn yn sydyn am hwnna o ran... Wel ia, yn... Mae'n handi, mae gennym ni Pantri Pesta, a'r Stryd Fawr, so mae'n gyfle i ni leihau gwastraff bwyd, so dyn ni'n casglu gan yr archfarchnadoedd ac yn rhannu unrhyw beth maen nhw'n rhoi i ni am ddim yn y pantri. Dyn ni'n croesawu pobl sy yn gefn... yym be 'di'r gair, bod gennyn nhw lwyth o bres, mae croeso iddyn nhw ddod i helpu, a phobl wrth gwrs sy yym angen bwyd. Mae croestoriad eang o bobl yn dod i helpu, am bod o'n fater mor bwysig i leihau wastraff bwyd, ond hefyd mae gynnon ni fanc bwyd, so dyn ni, mae'r bob dim yn plethu at ei gilydd, fel bod ni yn gallu gwneud siŵr bod pawb yn y gymuned efo bwyd. Mae'r cynhyrchwyr bwyd sy ar Cadwyn Ogwen yn fynych yn rhoi beth sydd gennyn nhw'n ormod i ni, fel rhodd i ni gael rhannu'n syth efo pobl sy'n angen o. So mae o'n... Chod, am fel waith, dwi'n cael llwyth o corsets a jyst na i o. Dwi'n gorfod ffeindio ffordd yn syth i rhannu hyn. A mae pobl wrthi'n coginio ac yn trio gwneud y bwyd yma um, unrhyw beth i gadw fo rhag mynd i wastraff. Gwaith arbennig. Diolch o galon. Okay, mae gennym ni gwpl o gwestiynau uh, yn fan hyn. Cwestiwn cyntaf um, i Mike uh, gan Corentin. Um, is the garden in the school and how difficult is it to integrate the veggies into the canteen menu?

yn glywed beth ti'n ddeud am broses caffael rhanbarthol, caffael uh, Cyngor Gwynedd, lle ar y funud mae o'n un contract, un cytundeb yeah. anferth. Um, Felly mae'n bosib yn y dyfodol torri cytundebau lawr, felly bod rhai o'r cytundebau yn gallu mynd i dyfwyr lleol, a bod rhan arall o'r cytundebau ysgolion yn mynd i rhai o'r darparwyr mwy, a bod yna broses efallai o A hefyd, mae yna ysgolion yn, yn Lloegr, os dwi'n siŵr, sy'n cael kind of, holl fferm kind of, cysylltu efo'r ysgol, ond mae o fel kind of, busnes uh, llawn, yeah, so full, its own business. Um, Mikey, yeah, so mae yna model busnes yn barod i kind of, copio. Mae yy brawd Mikey efo fferm yn de Cymru a dwi'n meddwl oedd o di gwerthu courgettes i'r ysgol neu rhywbeth yn Blas Gwent. Na fo, ie. Ac, yy, yy... dros y haf, wyliau haf, oedd yn, ie, ie, tyfu pethau am kind of, um, project bwydo, um, bwydo plant, ie, feeding children over the summer. Gwych. A dwi'n gwybod mae Social o Farms and Gardens, ffermydd a gerddi, ffermydd a gerddi cymdeithasol yn edrych ar sut mae peth caffael mae'n gweithio a treialu bod hwb bwyd yn, yn dar, um, darparu llysiau i uh, ambell ysgolion neu ysbytai. Um, yeah, maen nhw'n edrych i fewn i hyn ar y funud. Wych, gyda ni gwpl o gwestiynau eraill.

Ni. A un cwestiwn arall gan Gabriella. How can individuals with land use it to benefit the community lo slash local ecology in rural areas? Sut mae unigolion hefo tir yn ddefnyddio fo i elw ar gymuned neu ecoleg lleol mewn ardaloedd gwledig? Um, so, yn ti syniad? Um, yna, Angharad, mae syniad dipyn fel beth ydych chi'n neud o ran meddiannu darnau bach y dir yma gacw? Yeah, I mean, um, lle mae yna, os ydych chi'n ffeindio allan lle mae yna galw um, bod pobl eisiau tyfu mwy a defnyddio mwy o dir i creu rhandiroedd neu gerddi cymunedol. Um, yeah, just holi ymysg y, y cymuned lle ti'n byw um, a wneud y cysylltiadau efo tyfwyr. Um, dwi'n gwybod mae um, Land Workers Alliance, dwi'm yn gwybod be di enw yn Cymraeg, sori. Mae Land Workers Alliance yn, ar hyn o bryd, um, yn edrych fatha, maen nhw wedi trio wneud arolwg o pobl neu cymunedau sydd yn chwilio am tir i dyfu pethau a pobl sydd efo tir ac eisiau cynnig o'i'r gymuned. So maen nhw'n trio rhoi y dau at ei gilydd ar y funud. So ella mae cysylltu Land Workers Alliance yn pwynt da i ddechrau hefyd.

that need to be protected for the future and yeah. That's all I was going to add. Brill. Gobeithio bod hynna'n help, Gabriella. Um, yeah, eto, mae manylion cyswllt panelwyr i gyd heno yn y ddogfen na yn y pecyn gwybodaeth os da chi'n meddwl am gwestiynau eto. Ar ôl ni orffen, yn hwyrach ymlaen. Na un cwestiwn arall gan um, Corentan eto. Um, Dwi'n credu i Matt oedd hwn nath oedd i fyny fel oedd Matt yn siarad yn gofyn are you self-sufficient slash auto-generating your electricity slash energy.

Well, I think you guys are paving the way for more people to be able to do the same anyway. Wel, mae yna bendant deimlad bod ni yng nghanol rhyw fath o lygad y storm ar hyn o bryd. Mae'n gyfnod reitha cythryblus, mae lot fawr yn newid, a di newid ddim yn gallu dod ddigon sydyn. Um, Ond gobeithio, wrth gario ymlaen i ddod at ein gilydd fel hyn, cario ymlaen i gael y sgyrsiau yma, rhannu profiadau, rhannu rhwystredigaethau. Um, yeah, bydd y, bydd y negeseuon yma yn, yn llifo allan ac yn cyrraedd y clustiau cywir. A bydd pethau lot fawr iawn yn haws i dyfwyr newydd. Dwi'n gobeithio bod yna lot fawr o dyfwyr newydd. Mae'n swnio felly bod yna dipyn o dyfwyr parod neu rhai sydd yn paratoi ar gyfer dod yn dyfwyr bwyd ymysg ein cynulleidfa ni heno. Um, mae gennym ni un cwestiwn arall gan Laura, cwestiwn ymarferol um, ynglyn â no dig versus digging. What are people doing and what would you recommend for newbies?

Syniad da dod yn gyfeillgar hefo'ch um, torwyr coed lleol hefyd. Sgyn nhw llond cefn tryc o chippings coed. Mae'n gallu gollwng nhw i ffwrdd i chi. Um, unrhyw un arall efo sylwadau ar dig, no dig Franklin?

fixing one problem uh, has a trade-off in another way if we're not um, savvy about how we control weeds. Mae'r amser yn prysur hedfan i ffwrdd. Mae gennym ni rhyw ddeg munud ar ôl. Um, mae yna sylwad o fan hyn gan Carol Henry. Um, the Good Food Nation Bill was just put through in Scotland.

Um, but yeah, uh, to start now, that would be good. And then kids always love pulling up carrots. So I would say that's their one of the fun ones, just because they're colourful and you can munch them straight away. Yeah. Mae yna un cwestiwn ola wedi dod fewn yn sydyn a mae'n un da. Um, os yn ei licio cynnwys rhain yn y pecyn gwybodaeth, so fydden ni ychwanegu. Um, do you have any other podcast recommendations?

Um, and well worth listening to for some good philosophy of hmm. food. Dwi'n yn siŵr ysdyn nhw wedi gwneud hi i podcast eto, ond um, mae cynnwys Adam yn yr ardd, wastad yn ddifur iawn, sti pobl eisiau chydig bach o ysbrydoliaeth garddio yn y Gymraeg um, a garddio mwy hefyd, bod nhw wedi cychwyn yn eitha garddwr ieithol o ran planhigion a blodau, maen nhw'n weld yn agor i fyny dipyn mwy rwan i, um, i dyfu bwydydd. Felly, ie, yeah. argymhellion gret fyna, mae pawb yn fod yn brysur yn gwrando. Os oes gennych chi fwy, anfonwch yn ateb fi, dwi'n mynd i gadw i ychwanegu pethau i'r pecyn gwybodaeth yma. A mi fydd ar gwefan Gwyrddni yn yr wythnos neu ddwy nesa. Um, os da chi ddim yn gyfarwydd efo gwefan Gwyrddni, da ni'n ychwanegu at efo hyd. Mae gyda ni recordiadau o'r holl siaradwyr sydd wedi bod yn yn cynulliadau ni, lle pynciau uh, o bob math o sydd wedi sefydlu mentor gymdeithasol i yn eu cymunedol. Um, bysgota, yym cael sgyrsia gan gan yym ffermwyr hefyd 'ma sy wedi bod efo ni. Felly ie, ewch draw i wefan Gwyrddni, edrychwch trwy'r adnoddau sydd yna, cofrestrwch ar gyfer ein sgyrsiau nesaf ni, os da chi heb wneud yn barod, os dyn nhw o ddiddordeb i chi. Um, felly na ni gloi, yn gofyn i bawb yn sydyn, be nesaf, be da chi'n edrych ymlaen iddo fo? Uh, Liws, dyna chi rhywbeth difyr yn dod i fyny draw fe cadw'n agwen, partneriaeth agwen? Um, gen ni lot o bethau, gymaint o bethau fe dwi'n meddwl reit off top y men o'n. Um, dwi jyst yn edrych ymlaen i y systemau bwyd lleol yn cryfhau chydig bach ar y tro. A Fedrwn ni wneud hyn drwy gefnogi'n gilydd a rhannu'n gwybodaeth, a rhannu beth sy'n gweithio a beth sy'n mynd ddim yn gweithio, a mae'r cyswllt yma'n bwysig yn bendant. Franklin.

Um, yeah, come and get in touch with us and we can give you some training and uh, pay uh, nice, yeah, nice paid work. Diolch yn fawr, bob lwc, cael pobl i fewn. Diolch. Angharad, ti eisiau cynnig rhywbeth yn sydyn iawn, da ni wedi dod i ben yr amser. Ie, jyst sydyn sydyn iawn, cos dwi'n methu containio fy hun. Dwi mor edrych ymlaen i sefydlu gerddi cymunedol newydd yn pentrefi yn plwyf Llanddeniolen. So ie, yeah, tebyg i Mikey, unrhyw un sy'n eisiau joinio fewn, dewch, a mae yna mwy o galw yn yr ysgolion lleol na fedra i copio efo hefyd. Um, really edrych ymlaen, dwi'n newydd dechrau, da ni wedi dechrau gwneud pethau coginio i helpu pobl, insbeirio nhw be i wneud efo'r veg, so swn i'n rili licio wneud mwy o hynna. Roeddwn ni'n gweithio efo Tyddyn Teg i wneud hynna. A jyst helpu hybu mwy o partneriaethau bach, fel um, a tyfu pethau gwahanol, dim jyst bwyd, fatha um, textiliau, sef grŵp lleol yn Bethel, maen nhw wedi arbrofi yn tyfu llinyn

outdoor education for young people, and lots more. Gwych. Waw. A mae hyn jyst canran bychan bach iawn o'r tyfwyr anhygoel sydd gyda ni yn Eryri. Mae'n, um, yeah, gobeithio bod pawb arall yn teimlo rhywun gymaint o gynhesrwydd calon a dwi'n ei deimlo. o wrando ar bob dim sy'n mynd ymlaen um, a'r cyfeiriad mae'n cymunedau ni'n mynd. Um, Dych chi gyd yn hysbysebion gwych i pa mor llesol ydy tyfu, cael eich dwylo yn y prif. Wel, mae'n um, de, dda i'r enaid, swn i'n dweud, a pob lwc i bawb sydd yma, sydd wrth i'n tyfu, neu ar fi'n dechrau tyfu. Um, cadwch mewn cysylltiad, gadwch i mi wybod os ydych chi wedi mwynhau ar Facebook neu cyfryngau cymdeithasol, yy cysylltwch efo fi os gynnoch chi fwy o lincs, pethau i ni gynnwys ar gwefan gwyrdd ni, i ni gael deud wrth pawb yn y byd be sy'n mynd ymlaen. Yym, a 'na fo, sgwrs gwyrdd ni rhif un drosodd. Diolch yn fawr i pawb, a nos da.